Ягъни истихара намазы. Адәм балалары кайсы бер вакытта эш эшләргә тотынганда шикләнәләр. Ягъни өй салырга теләгәндә, я өйләнергә теләгәндә, я, мәсәлән, машина алырга теләгәндә, теләкләре тугачтын, аларның эшләренә шом керә, шик керә. Әйе, Или берәр кеше сөйли, Кара, син бу урынга өй сала күрмә, монда җен-шайтаннар оясы, гомер-гомергә бәхетле була алмассың, әгәр дә син монда өй салып шунда яшим дисәң. Чөнки безнең ата-бабаларыбыз бу урын турында безгә күп өйрәттеләр, сөйләделәр. Йә булмаса, менә бу кызга өйләнә күрмә, син яратып йөрисең ул кызны. Синең өйләнергә теләгең бар, әйә, күрешкәнсең инде, сөйләшкәнсең, и берничә кеше килә дә сиңа әйтә, боларның бит нәселләре начар, болар ялганчылар, гайбәт сөйләүчеләр, яла ягучылар, боларның ата-бабалары зиначылар иде, шунарга күрә бу нәсел начар нәсел дип, сиңа шом сала. Менә шул вакытта нишләргә кирәк инде? Әйе, син бит инде өй салырга ниятләдең, өйләнергә ниятләдең, ләкин эчеңә шым, шик керде. Бу вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, безнең бер генә чара кала, ул да булса Аллаһы Тәгаләдән сорау. Аллаһы Тәгалә безгә сорагачтын җавапны үзе бирәчәк. Ягъни истихара намазы укыйбыз. Истихара намазы укыйбыз да һәм шунда дога кылганда, Я Раббым Аллаһ, менә мин җиргә, менә шул җиргә өй салырга ниятләгән идем. Миндә шик туды, Я Раббым Аллаһ, син миңа белгерт әле, монда салыйммы мин, әллә юкмы? диеп син дога кылып сорыйсың. Я булмаса, Я Раббым Алла, менә бу кызга өйләнергә дип ниятләгән идем, минем инде эчемдә шик туды, менә шуның өчен Синнән сорарга мәҗбүр булдым, Син миңа әйт инде, диеп, әйә, син дога кыласың. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә сиңа ничек иттереп әйтә соң? Син бит инде сорагачтын, Аллаһы Тәгалә сиңа кеше шикелле килеп, Әй, фәлән, менә бу эшне эшлә йә эшләмә, дип әйтми. Аллаһы Тәгалә күренми бит ул. Күренми. Күренмәгәч тә ничек әйтә соң ул? Ничек безгә хәбәр бирә соң ул? Моны мөхтәрәм җәмәгать бик җиңел аңлавы. Мисал өчен, син хәзер өй салырга ниятләдең, ди. И шик туда. Намаз укыдың, дога кылдың, хәзер инде чыктың урамга. Бу өйне салырга дип йөрисең. Өйдән чыгу булды, бер такта ята, ялгыш бастың да, анда кадак. Һәм ул кадак синең аягыңа тишеп керә. Шуннан соң син йөри алмыйсың. Бу нәрсә дигән сүз инде? Бу, бу җиргә йортны салма дип Аллаһы Тәгалә әйтте. Юлың уңмады, беренче адымны атлауга ук туктау. Әй, Аллаһы Тәгалә галәмәтен күрсәтте, признакын күрсәтте. Урысча әйткәндә. Әгәр дә инде икенче төрле уйласак, икенче төрле Аллаһы Тәгалә сиңа хәбәр бирсә, менә, әйе, намаз укыдың һәм догасын кылдың да чыктың гына, бер танышың килде дә, Эй, кардәш, сәфәргә китәмен, менә бик Ни, акчага мохтаҗ булдым бит әле, буран бар, ди, аның, ди, түбәсе дә бар, идәннәре дә бар, ди, бөтен нәрсәсе бар, ди, бик йон бәягә генә сатам, ди, болай ул тора, ди, базарда дүрт йөз мең тәңкә, мин аны ике йөз илле меңгә йә ике йөз меңгә дә сата алам, ди, ал әле, ди. Син барып карыйсың, мөнасиб, бик матур, яхшы, күңелең теләгән иде шундый бураны алырга, и син менә шулай иттереп, әйе, йорт ала аласың, бура ала аласың. Бу нәрсә дигән сүз инде? Аллаһы Сөбханә вә Тәгалә монда йорт сал, курыкма, бәхетле буласың дигән мәгънәне аңлата. Шулай ук, мәсәлән, кызга өйләнгәндә шик керде икән, син хәзер истихара намазын ике рәкәгать укыйсың һәм дога кыласың да, шуннан соң телефон шалтырый. Телефонда кызның әтисе, Әй, булачак киявем, ди, менә бәлеш салган идек, ди, коймак та пешердек, ди, килеп китә алмассыңмы, бергә әзрәк чәйләр эчер идек, Һәм сөйләшер идек никах турында, әйе, дип, әгәр дә шундый хәбәрне бирсә, бу инде Аллаһы Тәгалә сиңа аңлата, бу галәмәтен күрсәтә, бу признак булып тора инде, әйе, син илән бу кызга. Әгәр дә инде киресенчә Аллаһы Тәгалә хәбәр бирергә теләсә, Син инде чыгасың, барасың аларның йертләр, йортларына, ишекләрне шыкылдыйсың, ачмыйлар, ачуың килә, шылтыратып карыйсың, телефоннарны алмыйлар, шуннан соң күңелең төшә һәм кайтып китәсең. Менә бу инде, әйе, киртә, сиңа иләнмә дигән сүз. Аллаһы Тәгалә сиңа аңлата, иләнмә ди. Менә шулай иттерп, мөхтәрәм җәмәгать, без, әйе, истихара намазын укыгачтын, Аллаһыдан сорыйбыз да, Аллаһы Тәгалә безгә әйтә. Йоклаганда да, мәсәлән, син ике рәкәгать намаз укып ятасың да һәм дога кыласың, Йа Раббым Алла, мин белмим бит, син миңа өйрәт инде, белдер инде, диеп, син әйткәчтен, Шул вакытта сиңа төш керә. Нинди төш? Матур, ямьле төш. Кояшны күрәсең, айны күрәсең, елга аккан сулар, чишмәләр күрәсең, яшел төсләр һәм, аннары соң, чәчәкләр күрәсең, әти-әниеңне күрәсең, дусларың белән күрешәсең. Бу нәрсә дигән сүз? Бу, сиңа уңай төш. Әйе, эшлә, ызбаны сал һәм илән дигән мәгънәне бирә. Әгәр дә инде син начар тешләр күрсәң, эт тешли, елан чага, әйе, йә янгын астында калдың, йә тагын берәр төрле авырлык килде, берәр чокырга егылып төштең, йә аягыңны сындырдың, болар барысы да бу эшне эшләмә, дигән мәгънәне аңлата. Тагын бер сүз генә әйтәм дә, шуның белән тәмамлыйм инде. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә сиңа күрсәтмәсә. Менә син хәзер укыдың истихара намазы һәм догасын кылдың, һәм, хәбәр юк, бер көн, ике көн, өч көн, хәбәр юк. Син инде уйлама, Аллаһы Тәгалә хәбәр бирми диеп, тагын укы, тагын укы, икенче мәртәбә укы һәм көтеп тор. Өч көн эчендә күрсәтмәсә, тагын укы, шулай иттереп, күрсәткенчегә хәтле укы. Иншаалла, сиңа Аллаһы Тәгалә белдерер һәм күрсәтер. Аллаһы Тәгалә һәрбарчабызга да Менә шулай иттереп, ал үзеннән сорарга, шикләнгән вакытта, Я Раббым Алла, мин белмим бит, Син миңа белдер инде, диеп, ике рәкәгать намаз укыйбыз да, истихара намазы дип атала, һәм дога кылабыз да, Аллаһы Тәгалә безгә өйрәтә. Вәссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһ вә бәрәкәтүһү.